कैलो हम- खाइ छी तऽ पेट भरि जाइ छै की ए तब ने अहाँ से जे हम छुप छुप के प्यार करिए शादियों के लिए हाँ चाहे छलिए कि सातो जन्म अहाँ आ हमरा एक रहिए बुझलिए तऽ एक तऽ भइए गेलियै हाँ आ हमर बाबू जे है हाँ कहियो ने चाहले कि कलुआ एहन एहन हुए हाँ हाँ लिया ले लिया ले हम बहुते खेलियै अहाँ खाउ ने लो, लो, लो, लो। हमर बुढ़वा हाँ जब हम पढ़े ला जाइए तो सब गांव में छोरा सबके कह दे कि देखत रहे हमर बेटा लाइ लुबरी में ने रहो इधर उधर छोरी मोगी में ने रहो लेकिन अहाँके बाबू हमरा देखै छथि मुँह चमकबैत रहै छथि ये ओकरा सब दिने अहाँ पसंद नहीं रहलिए बुझलिए एक तो अहाँ से केना केना बिहा के लिए बाप रे एगो बात कहू हाँ हे अहाँके बाबू अङ्गनामे जबै छथिन हम्म, अहाँ नहि रहै छी तऽ हमरा पर कन्हुआइत रहै छथिन मुँह हाथ चमकबैत रहै छथिन कन्हुआइ कि ओ तऽ खोलि के नहि बजे है तोरे तोरे जलै हे ओकर पसन्द से तऽ नहि ने भेलै बियाह ओकरा चाहै छलै कि हम अपना कलुआ बेटाके बियाह कराय ओ दहेज गिनब दू लाख तीन लाख दए तब बियाह करब आ हम अहाँ तऽ साफे चौपट कऽ देलियै प्यार मोहब्बत कऽ के हमर कोन गलती छै कहियो हम तऽ अहाँ से प्रेम करै हमरा अहाँके तऽ गलतिये नहि पूरा गलती बुढ़वा के है ओ अगर ठीक से हमरा बियाह शादी पहले केने रहते हमर पसंद से तो कते मजा रहते वैह आ हम ना। अपना पसंद से के लिए ये टोला मोहल्ला गांव के लोग जोड़े है कि करिकवा कलुआ के जे है अते सुंदर कन्या बाप रे हाँ। यह यह हमरा बड़ निक लगे है बा देखी आ ओहो में हम मुंह के जे खिबे छी है अगर कोई देख ले सा एकरा प्रेम कहल जाइ छै जिंदगी भर प्रेम अगर अहाँ कह- हमरा खुआएब हम अहाँके खुआएब बस वादे यह है अहाँ हमर घर वाली हम अहाँ के घर वाला का? जिएंगे हम तेरे साथ तुम मेरे साथ एगो नहीं एने टाइप के गाना वह बात होते दाल भात खाएंगे आ जिंदगी संगे हाँ, बिताएंगे हाँ। की हाँ? ठीक है कहलिए कहियो अहाँ नहीं रहबै तऽ अहाँके बाबू हमरा भगा देता बाप रे

सोचलियै हन की हम्म, आप जे बाहर जाए हाँ मार्केट आर हाँ तो होटल सब में साथे खाएब तो घर में तो खेबे करे छियै आ बाहरा खेबे ना आ कोई अपन गौवा जाइए तो और जाए नहीं से लेकिन कहियो हमरा सिनेमा देखाबऽ नहीं लगलिए जहिया से आनलिए हमरा एतऽ ई कोन बड़का बात है कोन बड़का बात है सिनेमा साथे हम देखब अपना ओतऽ से भागि के जे गेलियै हाँ। तऽ दू साल पर दिल्ली से एलियै ने हाँ तऽ देखियौ, अहाँ ओहि समय तऽ ओतऽ- डर छलै दिल्लियो में जे गेल छलै तऽ निकलै छलै घर से आब तऽ केसो फाइनल भऽ गेलै तऽ आब किया नहि लगै आब किया डर आब तऽ हम अपना बापे से नहि डरबै तऽ दोसर के से की डरब आ के हमर गौवा सार की करत हमरा हैं लिअ कनी खा लिअ हम कोई नहि कुछ कह सके बुझलियै ले। आ अहाँके जे भाय छल रार सार टटिया हवा जा दियौ हमरा नैरा के लोक से आब कोनो मतलबे नहि छै नहि तैयो रहै कतऽ ओकरासँ हमरा सब दिने डर रहल हँ। हमरा एखनो डर रहै कि सार कतौ देख लेतै कहीं मारे पीटे लग आब किछो नहि करतै आँय? आब केस फाइनल भऽ गेलै तऽ आब थोड़ी किछो करत नहि कुछ करतै ने किछो नहि जे तैयो हो हे कते के तड़का कुंडन रहल सार सबके बड़ नीक प्यार से उ तऽ आप हम जीजा भागि भेलिए गेलियै ना ने। भेलिए ना भेलिए आँय? अब अहीं कहू अहाँके बहिन जे भागि जतै तऽ अहाँके कते तकलीफ होत की तकलीफ तऽ होतै। उ तऽ हमरा से प्रेम करैत हमर रहै बहिन भाग दे सार के जे लोग भाग दे ओकरा तऽ काटि के फेंक देबे हम तहिना सब सोचै छै ने हँ। हमरा से प्रेम करैत रहै ताहि दुआरे ने अहाँ संगे चलि गेलियै बियाह कऽ लेली आँय? आ लव मैरिज कऽ लेली तऽ देखियौ नैरा तऽ हम त्यागबे केलियै आब एतऽ हमर सस- ससुर जे अहाँके बाबू छथि सेहो मुँह कान चमकबैत रहै ताहि हमर दुआरे तऽ डर सोच है होइत कि रहै। पूरा दुनिया में लोग लव मैरिजे करे तऽ ठीक आ दहेज तक छोड़ू आ मन पसंद होय ना हँ मन पसंद में कोनो हिचकिचाहट नहीं अहाँ हमरा चुनली हम अहाँके ठीक तऽ एते दिन भऽ गेलै लेकिन लोक एखनो जे छै नीक लोक लग बैसू तऽ चार चार सात सए कहिए दिअ जवाब कथी देबै

तोरा बात से तू बात से सुनऽ वाला छै हैं? हे लात से देबो ना तकरा बाद बुझबही तू बात से जे बुझतीही हमरा से तकलीफ कथी बियाह कऽ लेल लव मैरिज वएह तकलीफ हैं कर करौआ नहि ने मिलल तें दुआरे वएह गुस्सा झाड़े छ रे केला तऽ हमरा कोनो दिक्कत नहि अछि बुझलियै ने कोनो दिक्कत हाँ। नहि हमरा घरमे जे रहबै बौआ बुझली ने हमरा घरमे तऽ हमरा अनुसार तऽ चलऽ पड़तौ

ठीक छै लऽ अकेला हमरा तऽ गाम घरमे जे इज्जत प्रतिष्ठा जायके अछि से तऽ जाइते अछि हँ मूड़ी झुका कऽ चलिते छी तोरा सिर्फ तोरा कारण खैर चल लोक हम कहै बेटी छियै बेटी छियै जे हमरा घर हाँ। चलै छै बेटिए टा माथ नहि झुकबै छै हाँ। बेटो